Selâm aleykum balaçıqlar, bugün biz ocamız dedi bizge mektepte yapmaq zakladkalar kitap içün. Bugün biz yapacamız zakladki öyle qızım? Nazlı endi başladı barmaya mektepke. Mektepte dediler yapmaya zakladku. Biz bugün yapacamız zakladku. Zakladka yapmaq içün bizge neler kerek? Hati- Hatice, o nedir öyle? Maqas. Maqas, doğru. Buçaq uç. Qızım, buçaq uç degil. Tutkal onıñ adı. Ana tilinde kley, tutkal demek. Cedvel.
Cedvel, doğru. A bu ne?
Tutkal. O da tutkal, doğru. Bu qalem. Qalem.
Ve. Ve. Renkli kâğıt kerek bizge, doğru. Biz bugün yapacağımız bir haç tüste. Qırmızılı sarı yaparıq, sarılı mavi yaparıq zakladka, öyle qızım? Ve baqarıq, belki daha başqa tüste yaparıq. Şimdi zakladka yapmaq için, balacıqlar, şimdi men baştan able yapayım. Körüne er şey? Körüne. Şimdi zakladka yapmaq içün biz böyle birer buçuq santimetr santimetr bolluğında baştan bir kâğıtlarnı keseceğimiz. Birer buçuq santimetr bolluğında öyle. Geriğandı istey bizim. Şimdi baştan sarıdan ekide ne yapayıq? Siz baqnıs, baqnıs nasıl men yapayım, baq able. Bir buçuq, bir buçuq, mine, ble. Şimdi biz onı kesecemiz, ble. Bir buçuq, bir buçuq. Aziz, siz onı özel yapacağıñız? Uzun zakladkalar yapar. Körünüv mü eşik? Körünüv. Birer buçuq santimetr böyle şirin şirin kızım. Baştan keseyim kızım. Göstereyim kızım. Bak. Böyle bir buçuq, bir buçuq. Şimdi biz onu keseceğimiz. Aha, keseceğimiz. Bir buçuq, bir buçuq.

Endi bu taraftaki çizgi, a bunnen bır gerek olma. Tut a, biracığını tut sen, Hatice a, bunda tut. Yoq, böyle. A bu çizgi bunnen gerek, mına bır olmay. Ana, anadan nazı?
Vay, bir denesini yapıştırmadıq, bir daha caq, şimdi suni yapıştırıq tez. Bunı biz unutuv. Tez ber. Nazlı, Hatice. Burada Hatice. Hazırca. Hazırca türküleri. Sen balacıqlara Qırım Tatarca bir şey yığla olardan. Anamın canı gülkeli dama.

Nazı, baq, endi bu tarafnı baq. A bu tayacıqlar a burada bir gerekler olmay, Nazı, bax, qızım. Mına, kördiñ? Hatice, deve uçün söyle. Deve uçün söyle, Hatice. Op, op.
Op, op, develer.
Bax, anladın, Nazı, sen? Yap baqayım sen, Nazı.

Yağdı, yağdı fiçeler, ayaqları yalda, Baş vardım da havpa, inanmasañ, çık da baq. Bundan, maşallah, Hatice. A bunda nazı bar, qızım? A bu, bu tayacıqnen kerek, a burada degis olmaya kerek, körüne, mına? Bu, bu tayacıqnen kerek bir olmaya, mına, ableda degizlesek. Devam et, nazı. Bu tayacık ha bunda gerekdigi summa, doğru qızım mına? Mına doğru. Endi, endi ha bu maviciki qızım devam et. Hatice toqta, senkisi mavi olacaq bütün.
Benim için sizi. Toqta Nazlı aşkıma. Degiz olsun Hatice, Nazlı degiz olsun. Yepmiz bir-birimize yardım etecemiz. Mına bile oluy, şimdi biz de öyle. Devam et, Nazlı, gene mavi. Buznu bunda, doğru. Birazcık otur kızım. Toqta Hatice, toqta Hatice. Mına doğru, devam et.

Şimdi tatanı yapıp bitirsin. Doğru. Mana tatanı endi ögrendim, maşallah. Doğru. Mana devam et. Şimdi sen de yapacaksın. Şimdi, şimdi qızım. Şimdi. Bu bunda. Doğru. Nazır. Tegizleymiz. Tegizle.

Digiz, qa. Maşa, maşa. Endi ab ucunu da kesip olursıñ, qızım, mına, köresin, mında. Kes. Maşa. Endi o bizde able oldu, sarı maliye oldu, öyle, qızım? Endi biz onu şimdi able kordon üstüne qoyarıq, bir tarafı

Çoq degil, qızım, çoq yavaş tur. Bu pek çoq. Ble, biz onı yapayıq, anda, mında. Olınen onı parmacıqnen ble yapayım, qızım. A bu tarafa da yap tikrançıq, Nazlı, bu tarafa da tikrançıq yap. Dana, mında ortasına da yap, qızım. Oldu, qızım? Nazis, bundan sen begenesiñ mektepke barmağa, qızım? Pek begenem. Pek begenesiñ?
Detsada güzelce edi. Detsada sağınıysıñ, öyle? Detsada. Detsada güzelce edi, öyle? Bala bağçası demek, öyle, qızım? Anda üç kere aşaysıñ, oynaysıñ, yuqlaysıñ. O, bala bağçası.
Mektepte ise? Mektepte oquysıñ, aşaysıñ eki kere, yuqlamaysıñ. Bir sıçrın balacıqlar bilecek Nazlı bizde tek aşamay sevey. Yoq.
Aslında Nazlı bizde pek az aşay, öyle qızım? Amma mektepte er türlü yeñi şeyler ögreteler, öyle qızım? Kletkalarda.

Endi Hat, begendiniz mi azıncısını? Endi Haticeninkisini yapacağımız. Hatice, başladıq qızım. Ne varam özümüni.
İşlerini yapacağım qızım. Yok. A, kitapçığına, ketir kitapçığına, qoyarıq kitapçığına baqarıq. Şimdi o tikarancıq qurusun. Şimdi sen öyle otur, balacıqlar korsün, ne yapacağımız. Son elmazınkisini yaşı qızım yapacağım. A, mına able iki dine qoyamız. Mına qoyasın, inen uzaya bacağım. Toqta, Hatice. Eki dine böyle qoydu, bala çıqa körsin. Yatma, qızım, Zehra, şeñ işin toqta. Bir dine, eki dinesini böyle qoyacamız. A bunda yapıştır, a bunda, Hatice, yapıştır, a bunda. Çıqara, tutqal qoy. Aha, şeñ toqta, Hatice. Nazlı öz qoysın. Elif, be, öyle, qızım? Qoy baqaq kenarına, nasıl olacaq. Baqınız. Ana, kördiñiz? Pek dülber. Endi, meselâ, tez açmaq kerek olsa, Nazım, mına, parmacığını bunday yapayıq. Azır. Ele, qızım? Taq. Endi, yeter, Hatice, yeter, qızım. Pek çoq yaptıñ.

Kime?
Yahşı, yapsın Hatice özü. Bize Hatice özü er şey yapa. Men de isteyim er şey özüm yapsın. Pek çekeysin Hatice. Yahşı, bu Haticeniñki öyle oldu. Hıyş, toqta. Özüm özüm deysin, denemey de istemeysin, da? Toqta. Mına ablar degiz gerek olmay, epsi. Soñ hıyş olacaq. Endi onu. Nazlı, otur güzel. Sen otur, balalar seni körmey. Otur. Ebet, yazılı. Baq, kördün, pek çekeysiñ, pek çekeysiñ. Mına, tuttım men, tegizle.
Tegizle. Endi onu.

Şimdi toqta, bunı yapıp bitireyim endi, Hatice.
Nu, tik qarancıqı, tik qarancıqı iş oldı, onıñ içün.
Yo, doğru, doğru.
Ana, sen ne bala yapasıñ? Men isteyim tamğa yapmağa Haticenin nesine, çünki onda mavi yandanırn.
Onıñ içün biz tiyim onı tamğa. Olu yaparsıñ, içine özüñ otıracan, yapacan able tamğacıq.
Nazlı, nasıl bilmeysiñ, qızım? Ugri nırsı plastilinden yaptıñ, kâğıttan da yaparsıñ, qızım. Mına, baq, Nazlı, men küçük parçacıqlar able kestim, toqta, toqta, dam bir parçacıq kek. Azırladım, azırladım able küçük tayacıqlar, soñ. Yapıştırdım oları. Pek çuk maqas ne saqlama gerek. Şimdi Hatice toqta qızım. Aması ağır. Ağır tıkırançıq. Ağır çünki pek çuk parçalar.
Elini olu kesmeye toqta onu son yaparıq. Nazime qoyqan.

Siz birinci bağsız, birinci sentyabrâ. Men çañ qaharım. Nazı çañ qah.
Doğru. Elmazcıq, şimdi seninkini yapacamız. Baqa, bunıñ gene böyle, bunıñ gene ablye. Bular gekler bırı. Elmaz çoquda Yoq, güzel, qoştı. güzel. Er şey güzel. Elmazcıq, şimdi seninkini yapacamız. Tik qarancıq. Tik qarancıq iş oldı, tik qarancıq. Nu, ne yapayıq endi, öyle, Hatice? Abracığını, şimdi toqta, abracığını biz yapıştırayıq. İ uzun keseceğim.
Şimdi men keseyim, Hatice, sen parmacıqlarını kesme. Ana, alayım men? Bir dahacıq, bir dahacıq, Hatice kesecek. Bir dahacıq, Nazlı. Hatice kessin, özünkini, sen özünkini kesersin, Nazlı. Ну, bekle öyleyse, ne sen, toqta. Hatice, baq. Tiyme, tiyme, elmazcıq.

Vajnıy, ana tilinde, mu im, nazlı, mu im. Onı da yapıştıra, gezmesin. Ana, anam yardım eterdi, mine bir şey olmadı.
Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kızım, oy, kite tez. Endi abi koşacağını da kes, kızım, kes. Çok söyle.
Elcini keseceğim, toqta. A bu taraftan tutayıq.

Ne bar anda, qızım? Ma, yahşı, maşı, maşı. Ana, kördiñiz? Nazlı bardı, endi yahşı aldı, öyle, qızım? Oldu, Hatice, tamğası azır, şimdi. Endi beş özüme almaq. Beş.
Güzel oqusañ, er şey, ev işini yapsañ, beşler er vaqıt alırsıñ. Oldu, yeter, çoq yaptıñ, qızım. Soñ o er yere. Men, men.
Men tolko başladım mektepke barmağa. Endi başladım mektep. A, bile yapıştırayıq, Hatice? Ma, özün yapıştır, ma. Yapıştır. A, mında, qızım, a, mında, degiz yapıştır, qızım. Yoq, toqta, ortaca abracığa yapıştır. Ya da onda, mh, dursın. Yap.

Hatice ulu senin cedvel bu biz kibi yapayıq öyle. Ulu yahşı Hatice uzusti nazlı o gerek ögrenmek sporlaşmañız haqay etmeniz o da se ögrenmeye nazlı ne içün sen öyle ne tez men anlamayım o da gerek ögrenmeye. Toqta, Hatice, baştan yapıştırayıq, doğru, qızım, bir dahacıq. Yapışsın baştan güzel et per şey. Men doğru.
Qani, nasıl tutmaq kerek? Sen kesip olacan özün? Doğru, mına böyle. Endi toqta, Naza. A bu ucuqlarını baştan kesesiñ, soñra bile uzun kesip olacan sen, qızım?
Ana, alıy men Elmazınkını keserim. Elmazınkisini oğlum sen kesersiñ. Elmazcıq! Yoq, men uzun yapacam. Sen bilesiñiz yapmayı? Yoq, bu tatar konfisini endi yapmam. Bu endi bizde azır. Endi azır. Tamğa.
Tamğa yapacağım. Mavi tamğa. Mavi tamğa olmaz. Tamğa bizde sarı olur. Bilseysiz, sen nene